Yo, m'atiefoɔ adɔfo paa, Ɔbaa CTV, mekyea mo nyinaa, ɛnɛ nkɔmmɔboɔ, ɛnɛ nkramofoɔ da, ɛnɛ yɛ nkramofoɔ da o, malaba, ee, ɛnɛ deɛ ohu wɔn a na waka sɛ, na wakyea wɔn. Happy Eid o. Happy Eid, saa nom ka no, ae. Ɛsɛ alaikum salam, salam bɛkum salam, na salam bɛkum alaikum, na wakyea wɔn, na me nso magye me deɛ. Magye mbatakali na hyɛ me. Obi de nkɔmɔ abrɛ me. Kramoni bi de nkɔmɔ abrɛ me sɛ akwan a ne kunu de no nam so no. Ɛnyɛ koraa nti no. Me me me me ne ne nka na agya enwie yɛ. Ɔbaa pa na ho te sɛ. Adom me nua me. Ho na ayɛ fɛ. Meda ase. Ɛne deɛ nkramofoɔ da yi. Yɛ ne nam mu na kramoni bi de no asoma do. Ɔbaa si ma ahwɛ waa. Ɛna me frɛ sɛ kan ho brɛ. Ɛte park so ɛna ɔde ama obi a mese mebɛgye mframa o nka ɛnɛ koraa na nka mese mentwa biribiara na ɔde aba ɛne sɛ ɔbɛyɛ se ɔne kramoni bɛrima no hɔ kramoni bɛrima yi kyɛ sɛ woyɛ panim a wodi nkramu ɛsom mu paa wodi mu bi woyɛ panim na wɔkuru yɛ nipa bi a yɛntu no fo ɛna ataadeɛ na wɔhyɛ akɔ baabi na pɛpɛ wodi mu ɔbaa nso yɛ pire sɛ nkramofoɔ deɛ mmaa no deɛ ɔmo yɛ pire mmaa ni anum yɛ pire mmaa ni sɛ wɔse adeɛ bɛbɛ wɔ hɛda akɔtɔ nneɛma kama ama wa wɔn akyerɛw deɛ ɛfa sɛ kɔ a wɔsɛ yɛ wɔyɛ panimu a sɛ limam ne ni hɔ koraa nsɔ na yɛ dɛ na ti oh, kuri ɛna wɔyɛ young boy so a yɛ kama na yɛrɛ no so ho fɛ mm, wɔsi bɛrima yɛ bɛtumi adrɛse wɔde si abɔnten a na nipa edu na asɛm na wɔn oh. ɔsere no na wɔn pɛrɛpɛrɛ wɔn ho oh. eti wɔn nso drɛse saa na na sɛtɛm biara no wɔn pa akyɛ so wɔdi bɛrima no sika ah. aburokye ha so de obi ne obi sika yɛ nyinaa yɛ brɛ eti wɔsɔ adeɛ no kɔ ohun ɔtumi tobi na ɔda yɛ dɛ kramofo mɛma so sɛbi wɔn bɔ life paa wɔn nim life bɔ wɔn nim n'ani so. Enti ne kunu no yɛ saa wakɔ wakɔtɔ ayi slippers kama kama ama aboɔden a aba so gucci deɛ ne ayi a ɛno saa gye sɛ wotwitwi wo nantini na wayɛ wo nan ho yɛ ayiyi mpi ne nyinaa sa na wayɛ bɛrima yi faeɛ a na wɔde hyɛ na ɔhwɛ ne nanti na sɛbe apiepie ɛne ne nan ho ne pɛ de kɔ kyɛ sɛ wohwɛ mpaboa no ɛfɛ no ne nan ho no ɛne ataade a ɛhyɛ no no Oh, bɛyɛ sɛ ɔbɛ fi wo sun sun sun ɔka bɛma ɛsɛ nyɛ nkyerɛ me mm. wo na abɛkyɛ me life bɔ mm. menim me life bɔ dada mm. ɛnyɛ na abɛtu me fo wonim afutu akutu akɔhwe deɛ fo sɛ onua no akɔ mmra fi ɔbɔbu bɛ ɔsɛ ɛbɛbu ɔwɔ no mu saa sɛ wo kasa saa na mimi kun no adeɛ wɔ ho na nya mea na mehu aka akyɛ wo saa na biribi wɔ me ho so a wo na abɛhu aka ɛbɛ saa na nkɔfoɔ di mate no mmɔ sesɛ me ɛmaa so deɛ wo nsɛ sɛbe wo drɛs na wokura nnɔse a ɛba sɛ ɛgu ho fie ɛyɛ wo paa soso bia na waka bɛrima no Paa na wɔmpɛ. Enti wɔse wakan, wabrɛ. Ɛna barima no nso ba so so ɔba fie so na ɔbɛdidi a, ɔbarima bɛtumi awesa n'ano, awesa, awesa, awesa. Oh, wɔbɛwesa n'ano saa na kyɛ sɛ wɔredidi nyaa na ɔkasa. Wɔredidi na ɔkasa na adeɛ yɛ ɛwɔ wɔ ha yi na abɛhyehyɛ hɔ na kyɛ sɛ nkorɔmo basaa basaa ne nneɛma basaa basaa. Wɔn ware yɛ nkyɛe, ɛkɔ baa afe mu ani. Ɛso kwan a bɛrima no ɔne nansa di ne ho ankyɛ saa na ɔkɔfaa. Ɛso sɛ ɔyɛ ɔhuu no na wɔn asɛ wɔyɛ ama na. ayɛ dɛn? Okyerɛ style a bɛrima nya ma na ɔse me me deɛ saa saa deɛ mentumi nyɛ ma. Ɛyɛ bɔne ma na na anadwo soso. Ɔse me deɛ menyɛ. Anadwo soso a ɔse ɔse nti nnɛ yi me mɛtu fo sɛ ɛnɛ yɛ wɔn da. Mmarima no ɛsɛ wɔn wɔn na wɔn da na papa. Wɔn dwa mu ma wɔn mo. Mmaa no kyerɛ style soso a wɔn nyi ntum na saa style no wɔn nyɛ ma wɔn mo. Wonni mu yɛ koraa no bia na ɔbaa no aso na wɔnyɛ ma wo. Me nua asɛm no nyinaa ase deɛ nti ɔse manka ama atiefo ama awaleɛ no. Ɔmmfa ho sɛ bɛrima no ayɛ ne dɛn deɛ dɛn, ɔyɛ Asanteni no apoturuwa. Nti amma sɛ nneɛma bɛrima no yɛ ya, ankɔ ne yie. Nti saa no ɔbɛyɛ no dɛn? Ɛɛ, deɛ mɛka ne sɛ, Sue meda ase. Di nka mɛkyerɛ w'atiefoɔ ne w'adɔfo no, m'adɔfo no, yɛda mo ase sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa mogye berɛ na mohwɛ yɛn na motie yɛn. Nyame nhyira mo, wate. Obiara nhwɛ Ɔbaa Sii TV, na ɛhɔ ayɛ dɛ paa. Show no, ɛrekɔ n'anim saa, nti sɛ woanka wo ho a, yɛkɔ agya wo. Ɔbɛɛ se, Meda wo ase. Hwɛ, menka mma Nkramoninfoɔ, Nkramofoɔ mmarima nkotoo. Meka ama Ghanafoɔ mmarima. Meka ama mmarima a yɛyɛ Afrikafoɔ mmarima. Meka ama yɛn. Wonim sɛ yɛn mmarima mpɛ wɔn ho ahonidie. wɔn mpɛ boxers sesa wɔn a wɔn mpɛ wɔn nan yɛ kyɛ ɛnna yɛ yɛ ed yi kyɛ sɛ mmienu mmienu yɛ akyi yɛ kamera ni ɛde akɔfa ed na so wɔn a epɛ wɔn asɛm hyɛ slippers a sista wobɛbɔ wɔn nsɛm ama wɔn mu wobɛbɔ wɔn nsɛm ama wɔn mu ɛnso so hyɛ nkremɔ mu no mi deɛ maa nkɔ nkremɔ da nanso mi wɔ nkremɔfoɔ na nfofoɔ paa wɔn nim sɛ nkremɔ yɛ ahonidie nkremɔ som na yɛ ahonidie ankasa o. sɛ woyɛ kɛmɔni a nka wobɛdware five times a day na mene omienu ɛka sɛ ɛnwale five times a day a yɛbɛyɛ de akɔ adwuma five times a day eti kramosom no yɛ ahonidi a ɛwɔ sɛ nka nipa bi a wokɔ wokɔ nkramo bia na ɛwɔ sɛ wodi ohoni na yɛ nuanom bi no asɛ sika no wɔn pɛ sika no wɔn wɔ sika so o na stores akɛse akɛse african market ne adeade na

Ɛwɔ mu sɛ sika no, yɛmfa nyɛ ahonyadeɛ. Yɛmfa, wohu sɛ sikani biara mpɛ ne ho fa bebree. Ɛso simple deɛ ɛwɔ sɛ wodi wo ho ni. Ɛwɔ sɛ wodi wo ho ni. Sɛ wo boxers pants deɛ, boxers pants deɛ, boxers pants yɛ adeɛ bi a yɛn mmaa no kɔ yɛantɔ ama wɔn a wɔn wɔn tɔ na ɛyɛ wɔn yɛ wo. Ɛne singlet ne nneɛma nneɛma sɛ ne tɔ yɛ mmarima yɛ ankasa. Ɛne nkɔde bɛtɔ shirt ne mmom na wahyɛ na nso na aseɛ hɔ nyɛ na aseɛ hɔ atete. Sɛ wɔn nti mmarima no a ɛnɛ yɛ Eid da no. Yɛsrɛ mo, yɛpɛ mo akyɛw. Wonim sɛ wɔn toa mu nyi yɛ akokɔ yi. Wonim sɛ wo mmɔwerɛ wo mu buu yɛ a ɛnɛ padi kura twenty dollars. Oh, na sika a yɛde kɔ Ghana koraa na yɛ dodoɔ sɛn? Hmm. Yɛka ebi gyina na nan mu ka thousand dollars sika ɛde kɔ Ghana. Ɛdɛ ebi tumi kɔ Dubai kwan so Dubai trip yɛkɔ ne sɛn sista. Wo plane ticket yɛ sɛn? Wokɔ yɛ ɔne a twenty dollars. Wo wia wo deɛ mate bo koraa Dala koraa na Wa spend asɛn bosome biako yɛ wo nan baako Ne yɛ ntwitwa wo mawura ne nye wa nan tu hɔ na Ebi deɛ tete mpa o Si ebi deɛ fa wo bɛsi si so a eh Bisa yɛ nuanom de bia bo sɛ ne bɛsi si no wɔ ɔtɔ foforɔ De bia esan sɛ aha na se wo tɔ a ɛsɛ 20 Dala bi ne 30 40 bi na ade koto nti no Asɛ ne tɔ nyɛ ya But wo kɔ mu anka bɛma ɛkwabra ne yɛ na nan tu yɛ a Nka bosome bia nkɔ so sa bɛsi si saa.

Eti ɔbaa wopɛ life na kunu mmɔ life a na wanya asɛm o ayɛ sɛ bɛrima pɛ life na ne yere mmɔ life ɛna bɛrima yɛ deɛ da bi ɔno si da nkoko ɔno nko ara na ɛdura seɛ ɛna sisa yi bra yi ma ne yere nnura se bi bra yi ti awale a ɔwale kɔ de mu bi wagye ɔbaa ne sika nya na ɔde dura se ɛso bia na wɔbaa no wayɛ ne yere ada wɔase deɛ mete asɛ teere ataade hyɛ koraa no ɛnyɛ expensive nyɛ gucci na wotɔɔyɛ ɛnyɛ ɛɛ ɛɛ Louis Vuitton na wotɔɔyɛ no wowɔ obi wɔ nneɛma mu a ɛda ɛyɛ kama you know once in a while no ayɛ high kakra wate aseɛ but sɛ wonni nneɛ saa sika bɛtɔ saa Louis Vuitton no mu ne Gucci no mu ne adeadeɛ no a hyɛ wo so ne wo baabi a wobɛyɛ shopping na mmom no di wo ho ni atadeɛ no a wohyɛ no hɛ ebi twam wɔ wo nkyɛn a kankan to kankan paa lama mu aberɛ a spray nyɛ na wɔ kurom ha si

oyi na di ɛso ɔbaa no yɛ kama nka ɔpɛ sɛ ɔbaa na ayale mfa nka ɔsɛ ano ayɛ a aduro bɛwɔ hɔ aduro bɛwɔ na yɛn nuanom kɔ ɔmo sɛ ɔmo wɔ nnuro paa wɔ Ghana mm. sɛ wopɛ aduro do nsi nipa a waben paa na nka yɛ nkramofoɔ o nti saa ɛɛ eh, ɛɛ eh, wɔn ni ne ho ni ne ɛɛ eh, ɛnam nsamu ne adeade no nka kramoni deɛ nka ɔne ka wɔ ho o.

wɔbɛkɔ three minutes dabi dabi dabi na wɔn na wɔn kɔ kremo na wɔn nyɛ kremo ni papa wate aseɛ eh, wɔn nom papa wɔn nim aduro nim de wɔn nim de ankasa kasa nti no yɛn nua mɛɛma no ɛnɛ yɛ eid ne ɛsra mu mu nsi maa no so agede mu mu nsi wɔn agede mu wɔn ho nyɛ wɔn ho nsisi wɔn ho so yɛsra mu ɛnɛ eid dɛ ɛnhyɛ dɛ mpɛtu. Wo wiase sa wo ma kogu fia no akɔfa wo taxi ɛso ɔne ntu taxi. Hmm. Ɛne nko ara ne ne da deɛ mo nyi mmaa n'ani ma wo. Holiday ebetua mo kaka. Ah yɛsrɛ mo. Ah ebetua mo kaka. Mo a mo dwane dwane mmaa no. Ɛyɛ me menda kɔsɛla ne duada. Na mo nsiesie mo mma no. Sɛbi obehu sɛ obi koraa ba. Na wohu sɛ wɔn yɛ group ɛsan sɛ wɔn ware dodoɔ no a ɛɛ ɛɛ wɔdeɛ me nua no mo me nua no mo nti mesrɛ mo ma me nka na yɛyɛ anka mo bɛka yɛn mo na ɛbaa yɛ na yɛn nua yɛ kunu no mo yɛ yɛ anka mo bɛka. Momma me nka deɛ ɛwɔ hɔ. Wohu sɛ part yi ayɛ dɛ yi ayɛ dɛ si wobɛhu sɛ ne ɔma dress kama nso ne ɔmo mma ne dress kama wobɛhu sɛ wayɛ ne ho kama ɔhu wɔn nkwadaa no bobɔ so ebi a wɔware five obiara wɔ wɔn ano eti no wɔn nhyɛ da nkyɛke nkwadaa no ntaade hyɛ mu saa o mo ma mo ani na hɔ mmarima woyɛ barima na wowɔ aware dodoɔ mo polygamy yɛ wo dɛ bebrebe a

Mesrɛ mo, yɛbu mo, yɛdɔ mo, but momma mo ani nna hɔ. Sɛ wo so wobɛware dodoɔ deɛ a, a ɛkyiri mmara wɔ kurom ha. Aburokyerɛ deɛ ɛnka mmara ho. Aware dodoɔ nni kurom ha. Woyɛ saa a, wote wote mmara. But sɛ wo deɛ wo so woyɛ a, na make sure sɛ nkwadaa bi a wobɛwo no, ɛnyɛ w'asɛdeɛ sɛ ɔbɛhwɛ nkwadaa no. Wɔn ntaade hyɛ mu yɛ w'asɛdeɛ. Woyɛ bɛrima a, ɛnyɛ w'adwene sɛ mewoeɛ na ɔbaa no na ɛnhwɛ nkwadaa no. Hyɛ wo mma, ɛnɛ mmarima obiara hwɛ ne mma. Woyɛ bɛɛma, woyɛ agya, woyɛ ɛse a, hwɛ wo mma na nkora no ne wo daakye. Sɛbi, ɔmo nyini koraa na ɔmo amɛhwɛ wo. Na sɛ ɔmo nyini na wohu sɛ me ba asom asi, oo, n'adwuma a wɔyɛ ni a, ɛma wo ho tɔ, wotumi de tu wo ho ma w'akoma koraa tɔ wo yam. Enti yɛsrɛ mo, obiara nhwɛ ne mma. Bɔne tɔfa two minutes. Mɛ yɛmpɛ sɛ bɛwa no, ɔmo aka sɛ bɛwa no ayi. Enti no, te sɛ sesa no a wɔse wɔ kunu ho teetee no na bɛɛma yɛ nnura sɛ wanya ayi a, wawura awareɛ mu ɔpɛ sɛ ogyae, otu bɛɛma no fɔ sɛ ontu no. Bɛɛma nso deɛ kɔ ɛnyɛ. Ne yɛsrɛ no, Mmarima bi wɔ wɔn aso ade, wotu wɔn fɔ wɔn ntu afutu. Waka no wɔsi minim yɛn nyɛ na abɛkyerɛ me. Wɔde kɔ so nyɛ. Wokunu nim sɛ dress a ɔde kɔ nyɛ. Bɛrima nso sɛ sɛte de mente. Sista na afutu bɛn na ade ma no sɛ wɔnyɛ ɔbɛrima no dɛ. Me nua baa, wontumi nyae no. Deɛ ɛkyɛ ne sɛ wontumi nyae no because ɛyɛ wo kunu. Sɛbio woyi ne dressing firi hɔ na woyi sɛdeɛ wɔpie abɔnten mu wɔ aniwuo no firi hɔ a, wodɔ no. ɛna meka sɛ bɛrima no so dɔ sɛ ɔdɔ no nni hɔ deɛ yɛbɛtumi aka sɛ gyae no but sɛ ɔdɔ no wɔ obi fa adeɛ firi so mena so no wabɛyɛ ne yie ɛno ne mistake mmaa bebree yɛyɛ wobu a wɔhu bɛrima no a bɛrima wɔ ɔbɛn ne ne ho no ne so bɛnko wɔdrɛ ɔfa biribia no ɔde asɛ obia n'ano abu mu ɔka asɛm mm. but moment a ɔbɛnya mpena no na wahɛ aseɛ di ne ho ni because sɛ ɔde to a wobɛka nti ɔbaa wobɛtete no deɛ mɛtumi aka kyɛw sɛ tete no na fa

pa awareɛ mu na mmom yɛntwena kyɛ tenten na wɔbɛɛ CTV ne yɛataa ma me talk show yɛsi yɛtwitwa mu so wahunu tenten contract ne deɛ yɛatwa mu na mmom tena kyɛ deɛ nipa bi a wotwa mu na ɛyɛ ansa na wawareɛ ɛyɛ na wahunu bɛrima no wobɛkɔ ne dɛm na wɔyɛ sɛ na wɔsiesie ne ho fa wɔde ne nneɛma to fa yɛn nua bɛrima no ohia kasakyerɛ ɛwɔ sɛ wotumi pɛ panyimu bi a n'ani afie because wo wayɛ a wɔko wɔko wɔanya wɔko ho. Sɛbea fie a wɔfiri mu ba no ebia ne yɛ nkyɛrkɛkyɛrkɛ no, wɔn mmarima no a wɔpia a tam wɔpɛ bia no wɔbɛ fie no bi. Ɛho bɛdi adi, wɔn sini ataadeɛ ne nneɛma a na sini ataadeɛ ma noɔ. Ɛno bia, ɛnoa, ɛnoa, ɛnoa. Kakra fie a mede sɔsɔ ame awie no sɛ ɔbaa pa. Nsɛm no deɛ ɛbooboo so nanso nyaa abotire bɛyɛ yie. Why? Ɛnyaa nkɔ. Wosi adidie wɔ ho. Nneɛma bebree wɔ ho. Wo nso wohaw no no. Awaleɛ bia ɔhaw wɔ mu, sɔhwɛ wɔ mu. Wonnya nkyerɛkyerɛ sɔɔsɔɔ da. Sɛ wɔpɛ nkyerɛkyerɛ sɔɔsɔɔ deɛ a, gye sɛ asieyɛ. Ɛne ɛne wobɛkɔ ne wɔn da hɔ dinn ne na wo ne wɔn akɔda hɔ bɔkɔɔ. Wɔn deɛ wɔn nha w'adwene. Deɛ ɛte asase yi so a yɛnhu yɛ deɛ bɛrima no sɛbe papa biara ne wɔ hɔ. Wɔn nyinaa pɛ wɔn maame baako, wɔn papa baako. Ne nyinaa yɛ nteteeɛ a ɛde wɔn bɛfam ne akorɔkorɔ na wɔyɛ no kakra nteatea no, ɛnyɛ odwo no. Ayɛ sɛ woyɛ no dwoodwoo na agu m'anim asɛm ayɛ sɛ woteatea bɛrima wonyɛ na ne bo afu. Wobɛhu sɛ ɔbɛfa fo koraa no, ada no a wobɛdwu ho no, ɔno na ɔde fo bɛkɔ agu w'anim ase. Tete wo nkakra nkakra, yɛ no yie, nyaa no ma no nkɔ. Na wogyaa no na obi kɔyɛ no yie na aba a, obiara nni hɔ a ɔbɛgye wo. Ɛnka sɛ biribi nti, fɔɔto wɔ obiara ho, yɛ mmɛ yɛnam fɔɔto yɛn ho so. Bɛrima hu no ɔpɛ hɔ a, ɔyɛ yɛ yie. Nti bɛrima no, wohu sɛ wodɔ no, ɔyɛ wo ho adeɛ. Afe deɛ nkyɛe, nanso maintain.

Wɔkɔɔ so de wɔn ɔdi bere, di bere nti wakɔfa wei a, ɛnea me nua yere ho nyaa no wate. Nyaa no, wɔn nwale bi nka, ɔsɔ nwale bi so nka no. Eti wɔanhwɛ yie na ne nkramofoɔ no bɛgye no, mmaa no deɛ, wɔn bɛgye ayɛ no yie. Akyire no wɔn bɛba ahoso no wɔn de kɔ, akorɔma de kɔ. Na nso ade papa bi asɛe, na wakɔ ne nna mu na wanya bi. Baabi ara ne ha, woyɛ ne yie ɛbɛyɛ yie. Eti wɔbɛ CTV, wɔn mo, wɔn ha awa, ɛborɔ na ɛnyɛ, wote awalem ne ɛbo deɛ ano tutu so. Wɔteete wɔn, wei deɛ wɔn ha, ɔno ara ne honam no wɔdi ne ho agu a. nya aboterɛ ma no na wo so wo dress no deɛ kɔ so ara na dress wo dress nte so yɛ deɛ woyɛ a na yɛ ho kama ɛba saa so a wokɔ so ɔmo nim sɛ obi kɔyɛ obi atwa mene so ayɛ na woso so ɛse dress bi a woso ntumi ndrɛse kɔtɔ a wowobɔ wa wokɔbɔ wa so asɛm yɛ sei na deɛ ne ɛnyɛ mo too bo fɔ mɛma de mo ha dwen mo teteɛ so mo nka yɛ ho ɛnyɛ yie wei deɛ yɛsɛ yɛdɔfo no yɛburo nifoɔ Monyi yɛ yie na yɛsua nyɛ mu yie. Korɔkorɔ me na ɔno nso nkorɔkorɔ wo na agorɔ no nyɛ den. Wei deɛ ɔbaa CTV me ne me nua. Kwataa maame top so wokɔ hɔ a nneɛma gu hɔ na mamboa. Mesrɛ mu a ɛno a pɛpɛɛpɛ ɔbaa Nneɛma gu hɔ Facebook so wɔ hɔ. Me Facebook yɛ Ataa Maame Talk Show. TikTok ɛyɛ Ataa Maame Talk kyew ɛna YouTube nso yɛ ataa maame tɔtro mesrɛ wo yɛ a na wabɔ awura no wa follow me nyame nhyira mu nyina wokɔ Facebook so ɔbɛ si me wɔ hɔ TikTok so deɛ masɛm wɔ hɔ TikTok TikTok TikTok TikTok ma ma wayɛ mu kɔ hɔ ɛnsɛm gu hɔ na kɔpɛ bi tie na fa tu ho fo afutu sam ɛne ɛde ba baabi a nyina bi ahyɛ mu yɛ nyina anim yɛ abrabɔ mu na agya wafa bi na wode ayɛ ɔho bi wei deɛ ha ne ɛde ɛkyerɛ mu nyinaa